Matthew chapter 10, verse 28. A hi sunguleni ka 26. Uh, title ya message wa hina hi leswaku hi nga chati um ku ya hi chaptara leyi ni hlayaka eka yo sweswi eka matewu kambe the title leyi ni lava ku yi tirhisa yona lava yi tirhisa title leyi nge ku tiva maqhinga kumbe makungu ya sathana tipulani ta sathana leti a nga le ku ti implementeni a nga le ku ti tirhiseni sweswi ku va a fikelela leswi a lavaka ku swi fikelela hi vanhu va misava le ka nyimpi ya ye leyi a nga yi sungula le tilweni ku tlula 6000 years leyi nga hundza loko a ta va a belele xikwembu le tilweni va n'wi hlongola vito ra ye a tiveka hi vito ra lucifer a nga si va sathana kumbe the devil diabolos so a hi fambeni hi ya tiva ku sathana u endla yini kumbe what is the devil up to swi yini swilo swa swi endlaka ku destabiliza agenda ya xikwembu

And fear not them which kill the body, but are not able to kill the soul, but rather fear him which is able to destroy both soul and body in hell. Mwaiwa? uri sweswi ni mi byela ku swo xihundleni vulavulani ku vonakaleni mi nga chavi munhu vulavulani mi ni swi twa ku tindleveni khandziyani tiyindlo mi chumayela mi nga tumbeti mi nga chavi munhu ku ri exi loko no vulavula ntiyiso lowu ni ta khunguvanyisa vazalwana loko no vulavula ntiyiso lowu ni ta khunguvanyisa vamakhelwana ni ta kwatisa mamuslim kumbe mahindi va ni tiva lava cheka ku ni chumela ka facebook and a mana mana ta va ta commenta loko a ni ni chumela a ni ncengi munyana ni chava munhu se loko ni chumayela a swi olovi ku va munhu a nga kuma ni nga ri bukuteli ni mahanyelo ya yena laha ni vafundhisi va mavunwa va nga tata misava va nga dyondzisiwa ku loko va chumayela va fanele va ncengelela ncengelela a ni va dyondzisiwa ti-bible college ku chumayela so chumayela so i ncengelela i nga vulavuli swilo swa ku khunguvanyisa vanhu um va tlhela va yi cinca va yi bambatela yena ni hi xipiriti va ku tlhari ya ku fana na nyoka ku va harmless like a dove se va chava ku tshinya exidyoho va chava ku tshinya munhu loko endla xidyoho then va endla yini va pretenda nga ku va pfumelelana na yini then ku heteleni va hetela va pfumelelana na yena kunene eku sunguleni vo pretenda nga ku va pfumelelana na yena ku va chava ku n'wi khongomanyisa hikuva va swi koti ku byela munhu straight ku ri ku o swi i xidyoho hi leswi nga xiswona masiku walawo number one sathana u tirhisa kereke u cince kereke ku kereke yi hundzula yi hundzuka kereke ya mavunwa a ka ha chumeriwi hi xidyongo ekerekeni ko chumeriwa hi ku kuma moloko entsima ni minkateko ni ku le ka yesu u ta u yimisa mavoko yesu na amukela sathana suka mbilwini ya mina suka kambe yesu u wene xikhongelo xa ku amukela hosi va ku khongelela

swi ko kwala bibeleni ku va ri moya lowo kwetsima wu chumela vanhu a ya ha chumeli vanhu yo byela vanhu ku ri xikwembu xa va rhandza ntsena a ni tivi kumbe bibele ya n'wina swi tsariwile a ni tivi kumbe bibele ya kokwahala mi humaka koho kwahala hmm? brother nicolas kumbe ya n'wina bibele yi tsariwe ku va mi wa byela hi rirhandzu ra xikwembu ntsena mi nga ha va byeli ku va hundzuka a ni tivi mhani ra vuxaka kumbe ya ku hala vudoko wa bibele ya kona ya xidoko va ri va byeleni hi rirhandzu ntsena a ntivi kumbe ya hala giyani kokwana vela nkulu va ri mi byela munhu ku xikwembu xa mi rhandza heyi yesu wa mi rhandza mi ferile va ri mi yima kwalaho leswaku mi ta vavisa munhu beli munhu ma ngi swi twisisi hi ku a nga za a kula timhakeni ta xikwembu se mi n'wi yimela a kula ku ri ko mi n'wi byelaka i ta kula ka yini a nga swi tivi ku hundzuka i yini wo tiva ku yesu wa n'wi rhandza ntsena o oh, wa ni rhandza yesu eh, tana ni vudyoho bya wena tana ka yesu hayi wa ku rhandza yesu ni fanele ni n'wi byela ku ri waye a fanekele amukela yesu yesu u fele swidyoho swa yena i yini xidyoho n'wi byeleni Mi nga bi xikhwatana mi cincacinca twa vudyoho i ku va munhu a nga pfumeli ka yesu and then va swi tshikanyana kwalaho va ku ah, va pfula vhese i kokela vhese xidyoho xa n'wina lexikulu i ku va mi nga pfumeli ka yesu phela munhu a nga pfumeli ka yesu swo swi endlaka swi endlaku i mhaka a nga pfumeli ku famba hi nawu wa yesu leswi vulaka swona a swi vuli ku pfumela ku yesu hosi ntsena a va heta mpfula yin'wana yesu bibele yi ri la nga ta vula hi noma ku yesu hosi hayi yi pfunile e ya vula mara yi swi vula in a different context a va swi twisisi so ku na tidyondzo ta madimoni leti endlaku vanhu misaveni number one a ka ha hundzukiwi no more repentance vanhu vo tihanyela lava rhandzaka hi loko endla xidyo a nga twi ku vava komba ku ha n'wana wa xikwembu se mi ri yini ke hi first john yohana wa ku sungula chapter 3 yi teka from verse 4 ya fika ka verse 11 leyi nge n'wana wa xikwembu a nga dyohi van'wani va ku huma endleleni va hetelela va ku um bibele ri ka ha ri hava munhu loyi a kalaka xidyoho ene hi ka ha ri ka the same first john va yi tshiketa kwalano va ku a ku na munhu wa perfect va endla va ringeta ku lwisa tsala leri ra hosi yesu kreste a nge hetisekanga hi ku tatana wa le matilweni u hetisekile vo fita va hlaya i tidyondzo ta madimoni va hlaya ti-half scripture half scripture va endla yini va endla e ti-doctrine based on single scripture out of context Loko karhi a dyondzisa a ya mahlweni, karhi a dyondzisa a ya mahlweni. Muapostola Johana, kwala kwala ka buku ya First John. Wa kombisa, wa dyondziseni, wa dyondzisa, wa dyondzisa. Loko karhi a dyondzisa, dyondzisa hi mhaka ya rihanyo. A hi karhi ka hava munhu ka hava munhu a a kalaka xidyoho hi mhaka a lo ta byela vanhu ku munhu un'wana na un'wana u fanekele a hundzuka. ku nga vi loyi a nga ta ku a ni nge hundzuki ku a ni a ni kala xidyoho a nga kona munhu loyi a nga ta ku ni kala xidyoho a ni need yesu a ni n'wi a ni n'wi need yesu ku ni ta hundzuka ni ta ku ni lava yini ka yesu ku a ni na xidyoho ma swi vona masi i mhaka leyi a vulavula hi yoku hinkwerhu hi fanekele hi hundzuka loko a rhaya mahlweni a ku n'wana wa xikwembu u na mbewu ya xikwembu ndzeni ka yena a nga dyohi hi mhaka ya ku na mbewu ya xikwembu why a vulavula hi mbewu ya xikwembu i mhaka ya ku mbewu ya xikwembu yi n'wi endla ku a fana na na murhi lowu kulaka u fika u tswala mihandzu a hi swona loko u tswala mihandzu yini mihandzu i yini mihandzu i mintirho ya munhu a hi mintirho leyinene mihandzu i mintirho ya munhu so mihandzu leyo biha i mintirho leyo biha hi swona mihandzu ya kahle i mintirho leyinene a swona so mihandzu ya hambana se mihandzu hi swilo leswi munhu a swi endlaka ku fana na yini mahanyelo ya yena vuoswi bya yena i mihandzu vugevenga bya yena i mihandzu vuloyi bya yena i mihandzu ya ku biha mavunwa ya yena i mihandzu ku delela ka yena i mihandzu nsele wo lwanga na yona i mihandzu swilo leswiya imihandzu vukhurumbu bya yena imihandzu imihandzu swilo leswiya imihandzu ya ku biha hi swona se mihandzu leyinene hi yini vunene hinkwabyo swin'wana swin'wana leswinene swi taka mihleketeni ya n'we i mihandzu na swona rirhandzu na romuhandzu forgiveness yi ni muhandzi ku lehisa mbilu patience i mihandzi a hi swa mun'wana swi vitiwa long suffering i mihandzi ku lehisa mbilu i mihandzi ku va na rirhandzu mihandzi ku rivalela vanhu i mihandzi ku va munhu a chivirikela ku la ku ta tiva timhaka ta xikwembu a hlaya bibele i mihandzi munhu a rhandza ku hlaya bibele a rhandza ku yingisela rito ra xikwembu na music wa gospel i mihandzi Ku va munhu a chumayela rito ra Xikwembu i mihandzu naswona ku va munhu a fositela ku vutomi bya yena byi tenga a hambana ni vanhu lava nga laveki Xikwembu a tshama ni vanhu lava rhandzaka Xikwembu i mihandzu naswona i mihandzu swesweleswo ku va munhu a fihluta swisiwana yini mihandzu ku va munhu a rhandza swisiwana vanhu lava nga le ku hluphekeni a va pfuna i mihandzu ku va munhu a vhakachela vanhu lava nga le tijele a va pfuna va komba rirhandzu i mihandzu ku va munhu a vhakachela vanhu xibedhlele a va pfuna va chumela rito va khongelela i mihandzu ku va munhu a nghena kereke ku nghena kereke kunene i muhandzu ku va munhu a ta kerekeni ka ha ri karhi mihandzu lowunene na minyikelo mihandzu na vukhume mihandzu i mihandzu swilo leswi hinkwaswo ka swona ku va munhu a huma ka vudyoho hinkwabyo a endla leswinene i mihandzu leyinene good fruits those are the fruits se u ri mbewu yi le ka yena u ri mbewu ya xikwembu yi le ka yena n'wana wa xikwembu a nga dyohi hi mhaka yini Laha ka Johana 15 laha vesi 1, Hosi Yesu u ri ni, Ni murhi wa muvinyo, n'wina mi ma rhanga. Rhavi leri nga tswaleki mihandzu na ri tsema ni ri susa, hi swona? Lero loko mi nga vi ni mintirho leyinene, mintirho leyinene i mihandzu ya muvinyo, hi swona? I mihandzu ya muvinyo, the, the fruits of, of, of a vine tree, grapes, good works.

because you are one with jesus jesus is in you you are in jesus so mbewu ya xikwembu yi le ka n'wina se o loko mi nga tswali mi nga tswali mihandzu wa mitsema that's why hosi yesu kreste la ka hlabutelo chapter 3 verse 5 a byela yohana muapostola u ri yini u ri loko kereke leyi yo tiyisela um ku fikela emakun'wini um loko mi tiyisela ku fika emakun'wini mi ta kuma hari ya vutomi ma vona there's a condition loko if if you if you endure until the end asana loko mi tiyisela a mavuketana mi ku va ku se mi amukela yesu kreste a mi ponile hambiloko mo dyoha mi nge he yi tiheleni a swi kona swa sweswi mi ta ku ya ndzilweni hambiloko mo hundzuka mi helela loko se ku sale rapture ku yendleka ku sale awara mi wa mi ya tiheleni kasi mi fanekele mi tshama mi ri ready a mi languti ndzhaku swi ya karhi swi tika loko karhi mi famba karhi mi tsutsuma mi tsutsuma la vhangeli swi ya karhi swi tika swinene se a swi tika a ku tiva ku tika nga ta ku xidyoho xi tika njhani xi cheka mi byeriwa hi mufundhisi loyi a nga na malembe ma nga ni ka ra chima 24 years so ni ri karhi ni na swi tiva ku ni swi twile ku swi tika ni swi testile hi mehe n'wini ni cheka vanhu van'wana swa swa ku vanhu ku huma vudyoheni swa hlupha va hetela va ku hi to kaneta rito leri nga tsariwa kwala bibeleni bibele masoko yi ri yobo a ri perfect matoko na davhida a ri perfect a ni ri tswariwa a ri perfect a ni ri a nga si tshama dyoha laha nga fika a hundzuka koko u fika a hundzuka a helela va perfect dyohile ta oso mara ku na u fike a hundzuka helela u fambe kahle a ri perfect a fika a wa mara a pfuka a va perfect ku ya mahlweni kusuka kwahala loko a ha ri mfana a ri perfect a fika a phazamisiwa hi ku languta nsati wa munhu awa mara a hatla a hundzuka hi xipidi a ya mahlweni na vuperfect bya yena ma swi vona ma ni twisisa ku fana na movha loko u tlhovekile se mi wu lunghisa mi cinca ti-parts mi wu sevhisa mi nga wu sevhisa u tlhela wa perfect a hi swona loko ma ha wu xava u ri nyiwona wu perfect mara mi wu driver mi tlhovelela a swona thova swin'wana mi wu teka mi wu yisa servicing mi lunghisa tela hinkwaswo mi mi endla ti-replacement u tlhela u va perfect Semi taka kuna movha wa perfect. Ora, uko movha wa perfect. Movha, ayi lori movha, ayi tikeli munhu. Mu driver mu utwa ku hauna xona, xo kona. U kome ni xavile movha wa nyuwana ni utwa wa perfect. Ni driver wa movha wa mina wa nyuwana. Ko movha ma wu xava wu ri perfect. Wu to fika nkarhi wu onhaka, onhaka, onhaka mi hetelela mi wu service. nelo ngusevisa kahle ukuthi ungahlala uba perfect kufana nokunye uba excellent futhi amistep se xikwembu xi nge endli munhu wa perfect ku ve ti-engineers va kota ku endla movha wa perfect u driver perfect for the purpose phela perfection is perfect perfection you are perfect for the purpose which you were created for a swa mi hetiseka for xikongomelo lexi mi nga tumbule mi nga endleriwa xo hikwenu hi xa ha mi endla xikwembu xi mi endla ku mi hetiseka for that purpose a swa se xikwembu xa swi kota ku endla munhu a va perfect ni le ka old testament ku nga zakwana molopetsi ma xi endla ku munhu a va perfect swakunjhani a ni swi tivi ene it's not your place ku kanetana na rito ra xikwembu loko xikwembu xi ku yobo a ri perfect noa a ri perfect davhida a ri perfect who are you to argue that ku na van'wana a ringeta ku argue wena mi ku hala ka ti-interview a ku na munhu wa perfect a ah, nga kona munhu wa perfect ngatani ka u tivi bibele xen munhu wa vona swi na kusuhana u tsutsumela ku pfula nomu ka sweswi u nga swi tiveki hlaya bibele xikwembu xi ri yini nowa a ri perfect se u hla ku xikwembu xa hemba la bibeleni ni xa hemba wehe u na xitandard xa wehe n'wini xa ku munhu a nga perfect xikwembu lexi nga endla munhu xi ri u perfect wehe u ri munhu hi mhaka ya ku wehe u hluleka hi ku oswi byebyele bya wehe i hleketa ku ni vanhu hinkwavo va hluleka va le ku osweteleni phela ku na munhu wa ku mi kuma ku hlula hi oswi hleketa ku hi ku ya oswi matwa ku a nge tshembi munhu on oswi melu loko na ha teka nsati va ku hayi we wo hlupha hi ku wa ha ri ntsongo um ha mi nge heti hambi ko va three years mi ta thrikana a wa ha ri mfana ntirhweni mi tirha kun'wana bank va ku wa ha ri mfana wo va excited hi ku wa ha ri ntsongo ni ku mahemba va satarhanyana sweswi ni vulavula ku ni na seventeen years na nsati yi le A ni zangi ni ya n'wi cinca ni ya kuma un'wanyana nsati na ye a nga ni tshikangi ni vana va koho kwala ka marriage wo 15 years ndluna 15 years wa ha ku bedeya dolweni na un'wana hambi na 10 years ta ku tshama na yena e ma swi vona va koho vana lava A ni swi tshama ni ya va ku va ku ni fambile ni ya kun'wanyana ni ya onha kun'wanyana va ku va hlangane ni n'wana n'wana plus a ni ngati ya mina matimba ngopfu vana va mina va fana na ni hambi mhanako wo va wa ku basa njhani a tshokiwa vo swi nga ha swi huma swi ni timile swi vuyela kwale ka muxwana se loko a no a no va ni phazame kun'wanyana a swi ta hatla swi vonaka va ta ku hi hlangane xin'wana xa ku fana na wena hi loko va hlangana ya ngo hlangana hi vanhwanyana va ri weha to kun'wana mani mani hambi wa hlangana wa mfana vo vula kun'wana mani hlangana munhu u ri meme un'wana wa un'wana wa swi tiva u ri mufana na un'wana se ma swi vona ku ni loko ni ringeta ku yiva hambi nona ni ya yiva na na valungu hala xi to huma xi ri xa ntima xi nge humi xi ri mukhalata i ngati ya ko yi na matimba ma swi vona mos se seventeen years se loko ni heta ni vulavula ene no decide emihleketweni ya mehe khale ni nga swi teka nsati ni ku ni mistake yeleyo ya ku ni ta huma ni ya endla swin'wana swa kuma ha ra ha ri handle ni nge yi endli no tibyela a ni tibyela mina munhu ta ku va coincidence ku va decision no decide khale ka khaleni na ha ri mufana lontsongo ni ku hayi loko ni teka nsati ni ta tiyisela ka yi hambanisiwa hi rifu ni la ku va example ya vukreste ko ni vona u tela gurupu gurupu ya vanhu va ku va zolana va teka va divorce teka divorce va cincaza cincaza va pfuwa vavasati va divorsa ni loko vanhu se va hundze ka ma 50 years ni le ka ma 60 years vanhu va ha divorsa ni hetelela ni nombora ni ko ha swi khatale ku ri mfana kumbe mukhalabyi va divorsa hinkwavo swa fana tshama nkarhi vanhu va divorsana every time ni ku va tshama nkarhi va poyela xikwembu tshama nkarhi va divorsa divorsa teka divorce teka divorce teka divorce ma vana i kuma ku ri na vana leyi na vana leyi na vana leyi ti nga na tin'we hi ni nchumu u kuma ri na vana na vavasati vanharhu swa poyila fange hi vulavula ntiyiso n'we ma ha ri majaha va brother nicolas mi swi tiva va u famba u tatatata mavana tiko leri hinkwaro a hi ku va n'wanuna sweswo i ku hanya ku fana na dimoni because u xanisa mbewu ya we n'wini vana lava va wa va hlayisa njhani u kuma munhu wa foni i futhi xiswona a nga na nchumu mari na mavana u tlhela tibaxi u tiphrawuda mari vana lava va va hlayisa hi sasa nsati loyi a hlupheka na vanhu vavasati va hlupheka swinene hi mhaka vavanuna van'wana hambi i nsele hambi vudimoni bya njhani a ni swi twisisi mi kuma munhu a ri jaha a famba karhi a Phikisana na vanhu lava. Lombe ni ve jaha ni kula ni toko nhloti ni famba ni endla endla mahasa hasa la misaveni. A ni lo tibyela ku na ku hanya vutomi bya kahle. Ni la ku tsakisa Xikwembu. Ena ni vona ku ri swoxa ni endlanga ndzi mi teka ni endlanga. Mara mbilu ya me yi lava perfection. Ni lava perfect. Loko munhu o tibyela ku na ku ta va perfect mahlweni ka Xikwembu u ta va perfect. Ena ni ri mi kopela mehe. mehe loko mo kopela mi secha secha mi ta fika mi kuma ku un'wana endle timisteki mi kona yo endle misteki mi hela matimba a hi swona kopela ni hosi yesu a hi swona yesu mi nge kumi misteki ka profile ya yena me kaya me profile mi ta fika mi kuma ku eh, nga ku na swikalatoni kun'wana nga ku bas ku endle something timisteki ku kona ni nga endla mali agenda ya mehe i ku ni fanekele ni hlayisa nawu wa xikwembu perfect hi ku hetiseka that's ni vana va me va swi tiva se a ni nge bambatele bambateli um vunghoza bya vanhu ni ni ku ni chava ku khunguvanyisa vanhu na la nga le ku yingiseleni yingiselani kokwana vana va fambi va tatatata endhawu leyi hinkwayo a hi swona xikwembu xi nga swi dizayinisa hi swona fanele hanyisa hi swona u famba u hangalasa vana xisa wansati i n'wi siya na n'wana xisa un'wana u n'wi siya na n'wana swin'wana swi tswaletela ni mavana swa ha na ma 14 15 years langutana age difference ya kona swi vona ku ri ye ye ku na disaster ndhawu leyi khale a sungule ku oswa munhu loyi mi languta i d mi languta i d ya n'wana mi vanhu lava mi swa fange va ri va makwapa mara ku va ku i vava na n'wana mhani na n'wana ku na n'wana ni nga tshama ni n'wi holovela siku rin'wanyana ni ku vona already kokwana u ringana na mina hahaha ni ku kume n'wana wa na mali mangani wena ene u hundzukile a ringeta ku tiproud ku a phela mene wa khale a n'wana wa mehe se na malembe mangani a vula malembe man'wana ku malembe ya wena hi laha n'wana hi laha se wa ha ri n'wana u kume n'wana because a wu ri n'wana wa sathana u tirhela sathana u moxe mbewu ya wena nga pfuki na siku na rin'we ti proud hi sweswo leswo hi ta ku khoma hi tiva mets kota ku hlayelela swilo u ta ka njhani u ri n'wana wa malembe lawa u ri na malembe lawa a wu endla yini ka age leyi ku vana va ku ringana wa va ri busy va ri xikolweni va ri ka grade eight grade nine wa wu ri busy wu endla swilo swa vanhu lavakulu yo satana ni ku hundzuka susa diyavulosi la ndzeni ka wena that's why misava yi ri na corruption is because swilo leswi hinkwaswo swi suka swi endleka ku sweswi manyala lawa nga le ku endlekeni la misaveni ya bambateriwa ni hi vafundhisi ntirho wa mfundhisi a ni ku dyondzisa vanhu nawu wa xikwembu a hi swona munhu u fanele a ti hlayisa loko a ri muntshwa ti hlayisa u fambe u engetela mavana lawa u nga ku wa foromo ya le bekarini wa ti hlayisa teka nsati kumbe u tekiwa a hi swona loko za u teka kumbe ku tekiwa i tlhamiseka kwalana ka ha humiwa za u fa a hi swona hambi wo va teke noyi kumbe u tekiwe hi noyi tlhamiseka loko noyini yoloyo xikwembu xi ta ku protect a hi swona

ha wa swi tiva ni ku wo ni nga ha ri na ma-nine years na nkateko wa swi tiva loko va a nge lavi xikwembu xa mina a ni na ku bela hi moya kambe a ni lolo ku khongela xikwembu na xikhongela ni wa ku na siku leri nga decide ni ku xikwembu la ku fana na nuwa xikwembu xi ku hayi we aima ku fana na mina phela xikwembu xi va mfana na xo a mi swi tivi a mi swi tiku hambi hosi yesu kreste loko a chumayela a nga te hetisekani mi fana na mina u te hetisekani hi ku tatana u hetisekile ma swi tiva sweswo hi fanekele hi yelandzela mani hosi yesu a hi sweswo hi ku ya swi tiva ku yesu i vito ra tatana ene i vito ra n'wana ene i vito ra munhu a hi sweswo se swa ku hi ku yesu hi vula tatana hi ku yesu hi vula n'wana hi ku yesu hi vula moya lokwetsini mara loko munhu emihleketeni ya yehe a nga ti byeli ku lava ku hetiseka a ti byela ku a ku na munhu wa ku hetiseka emisaveni a ti xisa me ni ta ku byela meke me ni ta ku byela kumbe ni mboni ya ku hanya vukreste a ni hundzuka mutolweni me a ni swi fanitana leswi fambaka swi jikajika swi profeta emavunwa lama thendeni

ni ku ri khale ka ni khongela xikwembu ku nga za ku va ni tifoni foni a nga ri kona mele ku ni hundzuka cellphone a nga ri kona ku ni foni leya ku krr ni ya ku endla xitiwa ya le ndlwini ka ha ri ni ti-telegram ni ti-postcara ka ha ri na radio tsonga hayi munghana lonene se hi mehe lona a yimile mi ngo famba mi ya lani huma ku ku jwana fika mi va vutisa mu n'wi tiva njhani loyi mi vula vito ra meme ku richard mixona i mani ku jwana hinkwani fika mi vutisa swidakwa futhi nga vutisi va ku nghena kereke va va hundzuka va hundzuke tolo vunyingi bya vona lava ni nga a ni ri na voho ni lava va ri vantshwa va weteterile mi kuma teke five wa vavasati tsheketele swifavi wa vavasati swikhalabyile loko va fika ni mi mi mana yi mi ta ku ni xifantaa mi ta ku hayi loyinkulu ka wena loyinkulu tiko va tikoma va rakulu ka mi hinkwavo va na tingati ta ku tala laha ndle ka miri wa vona ni swidzidziharisi ni sweswi va swi nwaku ni sweswi va swi dzaha yi talaka hinkwaswo ti va hlakarile vunyingi bya vona se lomo fika mi mi yima na yi mi ta ku loyi malume loyi ntukulu mi mi ta ku ntukulu wa kona ni ni xikandza xa mehe a xi fani ni malembe ya mina phela mina xikandza xa xikalabyana mina no tshama ni ri mfana ni jaha na nsati wa mina loko mo vona malembe ni ta za ku ni ta ku xinhwantana lexi ni swifantana swa vulavurisa ku ha swi hlangani na yena ako hewe ni mhana we a wu swi tivi na ako hewe hepa hewe ni mhana we vona yi nhotano xinhonto vona nhonto loko xinhonto yi na 30 years yi na 27 years vo vona ku ri xinhonto loko u ti hlayisa na image ya wena i tshama ri mfana kumbe tshama ri nhwanyana hi ku hlayisela xikwembu vana no ta ti proud hi swilo swa la misaveni a no ta ti proud hi ku saseka ka mina ka ra misaveni hi ku swa fana ku saseka ka mehe emahlweni ka xikwembu a ku sasekanga emahlweni ka xikwembu a ku na munhu loyi a nga ta ku hi u sasekile hi mhaka vudyoho byi nga hi bihisa se loyi a nga saseka i yesu a nga fika nghena ni sasekisa hi swona se ni sasekile eka jesu ejeswini a hi swona e se mi nga ti-proud hi ku saseka ka n'wina ma ni sasekile swinene mi nga ti-proud na siku na rini ene van'wana va vona mi bini mi swi tiva sweswo na mina ni nga ti vona ni sasekile mara van'wana va vona va mi bihile mi yisa mara mi ni twa ngo ni sasekile no ni languta xivoko xi ku hayi sasekile mixo mara van'wana va languta va vona babuni straight mara mi swi tiva ku ri na xikwembu xi languta babuni xi vona yi sasekile loko xi yi design tani ya xi tlakuselo ni languta babuni xi yi languta xi vona yi saseke xi ku eku babuni ya mehe se n'wani mi vona yi bihile swona e se swi tani maswo se varhandziwa va xikwembu ku na agenda ya sathana so ti ku na tidyondzo ta madimoni leti nga kona misaveni mi ti tiva loko mo ka mi nga ti tivi hi mhaka ku mi rhandza ngopfu ereke kumbe mi rhandza ngopfu vafundhisi kumbe mi rhandza ngopfu vanhu kumbe vazalana mi ta lahleka mi ta lova hi swa n'wina ntirho wa mehe ku mi nyika meseji ntsena swa ku mi endla yini hi wo i disini ya n'wina disini ya mina wa ni twa ka wa ni twa nkateko i disini ya n'wina swa ku mi endla yini hi n'wina mi nga ta decide ku ma amukela kumbe mi nga amukeli na mi ta ya mahlweni karhi mi xisana ni vahembi lava nga ta ta misava va nga le kerekeni va yimaka tiphulpitini va a ku na munhu wa perfect i tiva ku ri ye wa oswa i tekela vanhu vavasati hala tlhelo wa chumayela mi tla ku loko a no oswa ni ta swi kota ku chumela leswi ni chumela a a nga ni nga ti hlayisangi ni fana na na vo va va lava ku famba karhi va tlhova mindyangu ya vanhu va tivita vafundhisi va pastor pastor swibajabajani swa swi vulana a dlokeni swiburuku swe swa ti swa ti swa ti va ri ti yini ti-skin jean ti-slim fit swa va dlokile kusuka hala xisutini xi humelela hala ndzhaku hala xisuti hinkwako languta ku manyekile ku vonaka e swirho swa miri wa yena karhi a yimele mahlweni karhi a chumela hi xilungululu xa yena hmm? loko a no hanya vutomi bya byelebye bya ku a famba a ya teka vavasati kumbe vanhwanyana a va onhetetela ni vuloyi byebye leyi va famba va byi kokakoka kwala tindumbeni ta ti-illuminati ekempton park ni le brianstein ni kwalomu va fambaka va khendlakhendla ko ku va kota ku celela tinhloko ta tinguluve etipulpitini loko no endla swo vhela ni nga ta chumayaka vhangeli ya street a ni ta va ni ri ka agenda ya mali ku na munghana un'wana wa me wa mulungu munhu kulukumbanyana kambe a endla business swin'we nkarhi wa kuhundza a nga za a kambe a ku a a hi pfule kereke endla mali ya mali mi antshembi swa xikwembu ku xi kona i feri fura ku vava swinene ngopfu and nga ku munhu un'wana un'wana a nga tshama vulavula swo swa maharahari wa hi ndlela leyo kambe swi ve tani Loko ri tano ni twa ni nga tshembi, ni hlamala, ni miyela ni ku, N'wini, u koho munhu wa ku fikelela hi mihleketo ya vubihi nte! Ni ku ya a nge na ripfalo. Siku n'wana ni fowonela, a ku se ni divhose nsati, eyindlwini liya leyikulu a tshama ka yo ya timiliyoni le eRosebank, va a nga ha ri kona, ku ni tshama kun'wana hala ka ku chipanyana, se ni tshama kun'wana tifuleteni. Heyi, se na stragila, va ni cincele mbilu, hambi ntiyiso a nge va n'wi celi mbilu ya muganga. a ku va ni cinceni mbilu ya mesa ya ha ri vanhu exi ni huma xibedhlele wi wi wi wi wi exi hayi se va ni hlongola na ha ri nga ku tshama ni ku a mi ni nga ku a rinjela kun'wana maxakeni ya mehe ya tshama kwahala soweto mulungu a nga na pride ya ku a nge tshami soweto vanhwini va ntima ni ku ni nga kumela room ya kahle ya tshama ko ni n'wi negotiate ni ku swizwo swizwo za swi va right Hayi a ku hayi hayi swi tshike ni khensile a no lava ku pfuniwa hi yara wente ntsena leswi ni nga ta endla swona ta teka movha wa mehe ni haka caravana ni famba karhi ni campa ni vito ri ni ni xivongo xa yini camp se ni ta famba karhi ni campa and then ni ta vona ku tiendla ka karhi ni travela ni famba ni va humesa na ku swi nga swi endleka swesweleswo twenty fifteen hi loko ni kuma call 2015 kumbe 14 2014 kumbe 15 ni kuma call ya ku va ri ku hi siyile munghana wa wena ni kumaka va sesi wa yena steven camp u hi siyile fambile maswona se mbilu ya mina yi hleketa marito lawa ku huma vhidiyo leswi a swi vulavula loko vutomi bye bya ha tshamisekile swa ha famba kahle a ri a ri njhini ya kahle swinene ya dyondzekile a ri ndzi ta kahle ni mali yi ri koho mi swi vona loko mi nghena mutini wa yeye ku ri ya ximbindimindi xa yindlo i mati millionere loko a vulaa marito walawa ni twa ku vava ni mara ni na loyi a ka xikwembu a xi kona se ma mi twa ni n'wi rhandza swilo hinkwaswo ni swi vona ku ri u endla kahle u endla kahle mara ko va kokwalaho ka ku i ri xikwembu a xi kona ni ni swi vosa ku vulavula hi mile hinkwayo u ri kereke yi na mani la hi nga kereke se mina ni ku e futhi wena leswi u nga mulungu a loko ya ka vanhu va ntima ku va va xisa vanhu vanhu va ntima va rhandza mulungu i fika va ta hatla va tsutsumela yehe ene n'wimalungu a mi swi tivi vanhu va ntima va mi rhandza njhani Loko kwa va mba tende va mayitele va lava kereke ya mulungu va lava ya munhu se ene valungu va ku tala a va swi tivi ni tshame ni famba na un'wana wa mulungu kun'wanyani ni ku ni a sungula e business rin'wana ra khampani ni ku ni famba nawu hi vulungu lebyi ya we lebyi ya ni kombisa ma ene a nga tivi nchumu hi business a no tirha na ye kun'wanyana ni ku aya a mi haya ni fana na wena ni na vutivi bya swilo leswi ku fana na loko na swi tiva mari wena u lava ku fika ni ku veka laha we va ta ku respecta ku tlula mehe vo mulungu Hi famba hi buka timithini hotela va ta vanhu vantima va ku ti va tala la oh ni nga za ni heta ku presenta ni thirty minutes yi nga si hela minkarhi yako a nga za ku va ni swa ti-smartphone vo teka e ti-laptop va nga tikhamara va transfera timali hi ti-internet banking hi nkarhi wo wolowo ni vona ti-s m s le ka swifonani leswi ni vona ti-s m s timali ti-twenty thousand ti-twenty thousand a ya ha mali ya ku tala njhani vo transfera va va ku hina ku ya na jason banat loyi i munghana wa mehe loyi na yeyi ta va tirha laha na rona laha va ku hayi loyi loko za a nghenisa ni mulungu hayi swi ri swi straight i nghenisa ni mulungu swi straight a yi nghena mali ene ni tiva ku ri tata hi movha wa xibebula vhini siku ra ku a ta hi movha n'wana wa ku bihisa swin'wana swa mihlolo wa yena eyi ni kwate ni kwate ngopfu se a hi leta mithinini ni ku hambani teka se ni ku ye u endle xihoxo lexikulu hetisa u te hi movha lowa ku biya ngopfu va ta ku mulungu wa xisiwana mesi ma a ni ku tata hi movha lowa wa xibebulavhile a ku a ma ni nga swi hleketanga se ni ku a hi to famba hi hi ya pakela kule na hi nga ta va hi komiti va nga voni movha lowa wa ku biya ta ni komiti a hi fambe hi ya pakela le kule le va nga voni movha wa yo wa ku biya va nga ta ku mulungu wa xisiwana va ta ku mulungu wa xisiwana loyi na ku thumba la gondzo ri bongo se a hleka nyana mara hetela swi vona ku ri ni vulavula ntiyiso and then hi ya mahlweni swilo swa swi kota ku tirha loko se manje swi karhi swi tirha swi ya mahlweni or mani n'wi byela ku ri wona u heleketa kunene a na ntirhwana wena a wu swi tivi sweswi loko se swi fambile ni ta tlhela n'wi humesa ni n'wi humesa ni mara a nga ri na problem a ni vanhu va langutanga wona tirha xikini xa munhu cv swi tani mi nga zi mi xisiwa hi munhu loko u fika u nghena ku ri mulungu a yi yimeke kahle u hlambe u base kahle ntirho wu kuma hi xikini hambi u nghena femeni ya munhu wa ntima va ku a ku thoriwi u fika ku wa mo nyika ya ku ya ku va ku tlina ntirho u ta mi thola munhu wa ntima mara tani a ri munhu wa ntima u ta ku a wu kona ntima a wu kona loko u te mulungu wa ku ya emani loko mulungu a kombela xitarateni eka etirobotweni vahata kunonyeka mari vamutola kutona mistake munhu wantima va twa kusiwa na byimufanela wantima va twa va fana na byimuntima lowa yena fanelo hi kusiwana a nga twi nchumu ya a nga twi nchumu kusiwana lebyi wantima ni se unfortunately hi leswi nga xiswona nqondo ta vanhu ti tirha hi ndlela yin'wana ya ku hambuka swinene ngopfu maswa se leswi nga ta mi byela swo vamakwerhu i ku ku na deception ku na vukanganyisi byikulukumba bya ku vanhu a va swi lavi ku va perfect mahlweni ka xikwembu va vula ni hi milomu ya vona va ku va nge endli loko yesu a ku be perfect va ku a ku na munhu wa perfect loko xikwembu xi ku yobo a ri perfect va ku a ku na munhu wa perfect yes mani mani va ko ma vona sweswi ka nkarhi wo loyi hanyaka wo va ko a ni ri mani perfect i xikwembu xi nga ta vula swesweleswo mani twa varhandza va xikwembu ni ri mehe ni fostela ku ni va perfect and ni dyondzisa munhu ku a ve perfect maniti mehe ni ri vana ni perfect ni nge pfuki ni vule ka n'wini ku mi nga vi perfect ni ku a ku na munhu wa ku va perfect no vana ni perfect xikwembu xi mi lava mi ri perfect na mi xi ni lava ni ri perfect loko mo pfuka mi vona ni nga ri perfect mi nga kopeli vudyoho bya me mo ni kuma ni ri ku dyoheni a ni ri na dyoha a ni ri na oso a ni oxi a ni yivi a ni khamba ina ni loyi a ni noyi me swakwama a tshika ku yiva a tshika vuloyi a tshika mavunu a tshika ku na swidyoho leswi swi nga ti-basics swi nga easy ku va munhu a kota ku swi vona ma swi vona musi vukhamba vugevenga vuloyi mavunwa rihlelo rizondo jelasi vudakwa swi easy ku va munhu a swi vona swi tshika sweleswo se loko munhu a vona ku u busy hi door u le ku onheteleni u le ku khurukeni ka vanhu timali a ku a ku na munhu wa perfect hi mhaka ya ku loyi ye loko a ri ka khona wa endla yini wa onha rhoba vanhu timali ku na n'wana a nga tshama ni rhoba mali siku rin'wanyana hi ku endla business e hi rhobeteriwile timali se manje loko a heta ku ni rhoba mali a yi baleka baleka a tsutsuma tsutsumana a hetela ni n'wi kuma hiloko a kame a ku me phela loko ni ri ka corner u nge ni train loko no za ni va ka corner ya swin'wana u nge ni train hiloko a famba a aplya tendera yi kuma ku va ri hi ya bribe and ni n'wi pfune ku yi aplya wa valava bribe loko a fanga u nga ni dyelanga u ta bribe xikhwama xa wena swa ti bribe ni ngheneleli um ta ku hayi ni ku loko vo lava ku ni huma ni nga huma ku na problem ni nga huma a ku ni ku hawu a ti endlela ri one ku ya hi mehe ni nga endla endla swilo leswi ya kibasani a endletela swilo leswi a swi ri a ri one munhu luya thendara ti teletiya ta mfumo ni ku hayi swi lunghile so hi swin'wana swa swilo leswi endlaka loko ri n'wana wa xikwembu fake u endla yini u hlupheka hi swona hikuva lo ta ti involva ka swilo swa ku huma ndleleni swa tika because loko u nghena hala va lava bribe hala loku lava yini yini bribe hambi u lava ku teka drivers license bribe swin'wana swin'wana ti-bribe hala na hala se hanya byini vutomi va rhandziwa va xikwembu tanihileswi nga vana va xikwembu hi hanya byini vutomi leswi va hi hluphekisa va sathana la misaveni ma swi vona i vana lava xikwembu va endla ku ri vutomi bya n'wana wa xikwembu byi va difficult difficult swinene ni ntirho kuma bribe kuma ku ri khale karhi u fukuza i lava ntirho se u karhele wa wa ha koti u khomeni hi mavabyi hi mhaka ku a wu dyi helsi hi ku hlupheka ngopfu ma swi vona masi u hetela u fika kun'wana va ku ntirho wu kumile loko wa ha ku sayina maphephe va ku humesa bribe kuma nkarhi va forile karhi ku huma ti timali ene u kuma ku bribe u na yo nga yi afford ene ntirho lowu mali yo nga ta yi kuma a hi nchumu ebribile u ta kuma timali ta ku tala ngopfu ma vo swa tika u cheka u nga bribe se hi swi swi endlaku vanhu va ku tala hetela ku bribe ni ta ku swi se ni tlala ni vaviseni ngopfu a bribe se you choose between life and death mosoma a vona ku mhaka ya ku hundzuka is life and death se lavaya va ku a ku na munhu wa perfect i mhaka ku va endla yini loko xiyimo xi tikile va xi tshiketanyana xikwembu va endla swa ka sathana and va tshama karhi va endla va tshama karhi vito ra vona ri nga endlini ri nga vonaki bukwini ya vutomi ni pfuki ri vonakile bukwini ya vutomi until mi va perfect loko mi nga tshembi ku leswi mi swi chumelaka swo i ntiyiso mi ta tisola mi ri tiheleni mi ta swi tiva ku huva perfect laha misaveni a swi ri easy and mi ta swi tiva ku ri a mi nyikiwile warning a mi nyikiwile chance ya ku mi va perfect mi loka mi nga swi lavi ma yi vona problem ya ko a mi nyikiwile chance ya ku va perfect mi loka mi nga swi lavi a hi swona se ni mi nyika chance sweswi ya ku mi va perfect be perfect for the father in heaven is perfect me ni chumela gospel ya hosi yesu why ni fanekele ni cinca rito ra xikwembu why ni fanekele ni cinca rito ra xikwembu why ni fanekele ni correcta hosi yesu ni nga n'wi correcta hi yo sungula loko a dyondzisa vhangeli vana ni perfect hinkwaswo ni speech ni mambalelo ya n'wina ni mahanyelo ya n'wina ni le ka nuna wa n'wina ni le ka nsati wa n'wina vana ni perfect hinkwako vana mi nga hembani ni swivunwana swi hembile wa ni twa lulama ni swivunwana swi hembiwa hambi a ka fiwa vulavula ntiyiso wu fa kunene that's why lava ku mi nga chavi nchumu Loko hi hlaya va ri, Mi nga chavi nchumu. Mi nga chavi munhu wa laha misaveni. Hambi u ya jele, vulavula ntiyiso. U nga tumbetatsumbeti ntiyiso mi hembahemba mavunwa. Vulavula ntiyiso mi tiyela jele. Phela mi tshama ni ri prepared for ku fa. Mi tshama ni ri prepared ku nghena jele. Jele u nghena hambi u nga na nandza. Ene no nghena vhele a ni nge zi ni langutela ngopfu ku ni ta vuya. loko ya va ni bakwa le va dlaya na amukela hinkwaswo ni le ku amukeleni ni amukele khale ni file endzeni ka mina ni amukela phela va nga ku lumbeta n'wi endla n'witsoma n'wi nghenisa jele va n'wi ni lumbeta ni ngo ngami namuntlha ni ngo nghena jele ni nga endlangi nchumu nkarhi wun'wana kumbexana ni endle swin'wana swi ni tshove milawu ya tiko ni nga yi tshova ni ri tani ni ri mufundhisi mara ni nga tshovanga wa xikwembu ni tshove nawu wa tiko ma swi tiva sweswo a ni ku na milawu yin'wana ya tiko yi lwa ni milawu ya xikwembu a yi swona ni nga yi tshova milawu yo yeliya loko ni tshove un'wana wa milawu yo yeliya ni nghena jele se ni tshama ni ri prepared ku ri ni ya jele ene ni tshama ni ri prepared na swi twa ku ri wa nghena u nga ha vuyi nkarhi wun'wana na prepared ku ni famba ni ya fela kwale is fine as long as ni tiva ku ni endle ku rhandza ka xikwembu as long as ni tiva ku ni endle yini ku rhandza ka xikwembu ku na milawu ya sathana leyi nga endliwa laha misaveni I mean, kwala tikweni ra afrika dzonga south africa ni matiko hinkwayo misaveni milawu ya sathana ya ku fositela munhu ku a a nga hlayisi nawu wa xikwembu yi tele ya ku hambanahambana yin'wana ya koho liya ya ku um n'wana u nga n'wi bi a nga ku khomisa bibele yi ri yini yi loko u twa na n'wana nkhavi a wu n'wi rhandza a hi swona i proverbs 13 a hi swona yi loko u twa na n'wana nkhavi a wu n'wi rhandza se loko u ba n'wana hi nkhavi xi hetela xi u ni bile papa u ni bile ma va ku va ta ku khoma mi faneke mi va prepared ku mi ya jehova a ni n'wana mi faneke mi n'wi kurisa phela n'wana ya xikwembu xi mi nyiveke xi mi nyika authority ni matimba na obligation ya ku you must raise children Hayi ku ya hi nawu wa South Africa loko nawu wa South Africa u lwa na Bibele. Mi fanekele mi n'wi rheyisa ku ya hi Bibele. Se loko mi n'wi rheyisa ku ya hi Bibele mi endla kahle mara milawu yin'wana kwala bibeleni swi xikwembu xi mi byelaka mi swi endla ya opoziwa hi milawu ya tiko hi ku milawu leyi endliwe hi vanhu va ku va nga pfumeli bibele and a va hloniphi xikwembu so yi blasphema bibele i milawu ya antikreste se mi ta chava ku xupula n'wana hi nkhavi mi ku hi mhaka ya ku ni chava nawu wa tiko se mi nga ha hlayisi nawu wa bibele bibele ni dyondzisa swa ku yini a na hosi yesu na kwala bibeleni va apostola loko karhi va dyondzisa va ri tani va ri e mutswari u tshinya loyi a nga n'wana wa yena hi swona xikwembu xa hi tshina mi xa ni ba xikwembu nkhavi wa xikwembu wo vava ku tlula nkhavi wa ku khiwa laha xihlahleni mi ba munhu milenge leyi swiyimo swa ku tika hi hlanganaka na swona swin'wana xikwembu xo hi xupula ku hi kota ku vuyela ndleleni hi va right hi kota ku va perfect mahlweni ka xikwembu mai vana varandwa va xikwembu se mi ri yini mi ta swi kota ku heliseka phela swi lava hi hanya vutomi bya ku pretenda ku na vanhu van'wana mi ta kuma va tilondla va tikomba va lunghile mara loko hi loko hi hlanganile so hi ri vana va xikwembu loko a huma se wa cinca a mbariwa hi satana dimo lero fa ri lurha kwalaho mi ku haluya tilweni Malukisa hi n'wi hangalaka n'wana un'wana ya kaya u humesa ti-colors ta ye ta vudemonism bya yena u practice demonology i demonolo i demonologist eh kula i demonologist e so loko loko a famba man'we i na mademoni ya serious mi ku ma mbale kahle mavoko ma mbale kahle va mhani hinkwavo lava Malo ti chinja tre kati pais ke ti shamini ke ti min bubu. Ti kleve ja. Marum ko kurba mpale kahle holi na kuti nchumu. Ati ye kaya mi ta ti vonisa. Nga ku mami ta ti vonisa nga ku n'wana wa ku tlanga netball. Mali xo xiketani xa netball lexiya va mbala ku xo ni loko va tlanga tennis ma xi vona lexiya. vona xikomba nge yindlu lexiya se masi ma ku mi ta lahlekeriwa yini you lose your life because a hi nge mina gift ya ku tlanga tennis mi ta tlanga hi mihububu ya n'wina tirhoko e karhi ti koka le hansi mi luza khariya mi faneke mi sacrifice swa ku tala vuton'wini loko mi lava ku ta va n'wana wa xikwembu mi n'wi dlomi xiketi xa le henhla ka matlolo mi famba xikwembu xi nge amukeli mi tintsumi ta ti-cover a mi swi tivi ku ti-cherobims Le mahlweni ka Xikwembu ti khavhara ni milenge hi timpiko ta tona khavhara hinkwako mi tshame mi vona eh, tintsumi ta mi languta ti-vision ta vaprofeta mi languta ku mbariwa njhani ntilweni ntilweni a ku mbarisiwi swona leswi vona ku mbarisiwa kahle munhu a khavhara kahle a ku na ti-clivage a ku na mindlungu ku khavhareka miri wa munhu hinkwawo ku fika laha ni tintsumi loko ti mbala mi languta ti-vision ti-vision ta ta ta ta vaprofeta va karhi va describe tintsumi ku ti mbala njhani mi fanele mi kopela mambalelo ya vana va xikwembu ya le tiveni mama va muslim va mbala kahle vo ka va nga ri va ka xikwembu ma va mbala kahle va kopela swilo swo leswiwa swa tintsumi vo endla ku va cinca ngopfu va endla swa ku mindya se ku sala matiko ntsena va tikela vanhu loko a xikwembu a xi lo lava swo haka endla swona hawa leswi a a swi necessary se mari sathana xi meka xoko vanhu va nga swi koti ku mbala loko ve munhu mbarile yo khavhare miri hinkwawo xi ku silunghile yo khavhare miri hinkwawo mari exposa shape a ni sathana xa swa ku shape ya munhu yi tirha yini kwemba xi lavi hi humesa humesa ti-shape shape loko hi mbala fange hi mbala kahle mbala yo mi hubhuhubhu leyi eyi mi va makhegula mi rhandza ku va vakhegula vana ni vakhegula mi ba mihubuhubu xeki ti tumbela va ri le tilweni le n'wana ka rhanye ka vumbhoni va ri tilweni a ku vavasati va ku tala va ngheni hi mhaka ku mbala ni ku rhandza swilo swa misava swa ku tikhavisa ni ti-makeup swilo swi nga kona misaveni va ri mhaka xexeleso va khunguvanyisa xikwembu va ri a va ngheni vunyingi bya vavasati va ri va lulamile mi kuma a ri na character ya kahle mara a hluleka a twile va ri vavasati va rhandza ku exposa shape kumbe a exposa flash on the body character loko ambala u lava ku exposa shape hosi yeso va ri heyi a nga swi lavi sweswo leswo se vana va tshembi ku a ni ba swi kwini kwana swa nga exposition swimbalo swa ambala swo khale la a ku nga ri na need ya ku chumeriwa hi swona a va mbala swimbalo swa xikhale swa loko va acta tifilimi letiya ta vahosi swa ni masi wa ku mbalo swa kona swo va nga volo dlaka masaka eh. swi a swi expose shape ya munhu swi nga ri kona swi swa swa maburuku walawa ti-shape ni swiketso swi leswaku humesa xisuti ni timpahla ta ti-cleavage ni tirhoko teti va nga ti endla ta ku humesa xifuwa mi kuma hafu ya vele ri lengele ri le hala hafu ya vele ri lengele ka ha dokweni tibra eyi ti-fashion ta madimoni se loko munhu a tshama a ri ka environment heliya ya madimoni u za a twa swi amukeleka a twa swi ri right hi ku swi dyoha swa ha tikombi moya wa yena u za wu tolovela wu fa eka ku vona swilo leswi ku swi wrong se a vona swi ri right ma swi vona swi hundzuka yini culture i ndhavuko wa vanhu se mani hambi a ri ka tv wo humesa mavele ya ku ya ya lawini xa brush na dokiwa mi vona ku hafu ya vele halafu yo ene ya vonikela hala tlhela swin'wana swa vonikela mhori vona lengeleri hala ndleleni hala ndleleni nga vona teka masanders mambirhi ya ti-all star va nghenisa xifuveni va ya lengelerisa laha xifuveni xa yena mi languta mi karhi swi yo misava yi file a ka ha tshamisekangi la misaveni loko mi famba mi ya a hi attende ta graduation n'wana graduate le etut nhlamulo e makwavo wa lava loko hi ya le hi kuma ku ri ye ye tintombi tete ti nga ti nga ku graduate hinkwaswo swi graduate ku leswi swi doke swi ketana swa ku fika hi laha swiketaketana swa ku kometela hinkwaswo ni ku yeye misava yi file ni swi vona ku nga ku loko wo va u ri ni tobudi loko xa ku hundzanyana tolo va ta ku hlamala ku yo u huma u ri kwini wena purasi ra kona wo va munhu va purasi rini kokwana va ri swa vakokwana se ri tilo ra vakhegula ma swi vona se is a life leyi munhu a fanekele a yi chuza ku ni ta hanya vutomi bya njhani loko ni ku mi nga hembi mavunwa mi nga hembi ni xivunwa lexitsongo mi nga hembi ni xivunwa a ku na mavunwa ya abrahama i tidyondzo ta madimoni mi twa van'wana va ku ha ni hembi mavunwa lawa ya abrahama lawaya a ku na mavunwa ya abrahama mi nga fambi mi xisiwa hi vazalwana va mavunwa Voko va nga ri vazalwana hi kunene, a va tswariwangi hi moya wa Xikwembu hi kunene, a va chavi xidyoho. loko mo nghena kereke hi kereke swa tika ku mi ta kuma example mi kuma munhu example leyi ni nga mi nyika yona ni nga ringetanyana na mi ku tiyisela 17 years ni ri na nsati yolo wa mina ni nga fambi ni ya onhetela since hi tekanile mi fika mi ku u koho munhu la a nge yehe i na 17 years yele kumbexana mi ku 10 15 years in marriage at least 10 15 years a wu tshama famba u ya dya swakudya swa le ka makhelwana un'wanyana enhoveni ngopfungopfu vavanuna ni vula mhaka ya leyi leyi hi mhaka ku na van'wana va nga ni byela ku i swi impossible ku karhi va ni kanela a va ku haya va mufundhisi ene a va ngheni ke va ku haya u tlakura a wu si tshama u famba ya ona ni ku na siku na rini va ku mufundhisi wa hema ku hala ni tshama ku xitata seventeen years u ri jaha so ra kahle so ni ku ene heyi leswi ni nga sasekisa hi swona swi vonile ku ni sasekile a ni nga swi tivi ni va voni heyi ni swi nhani tana swi tela mani swin'wana swi voni ku ni vava swo a ni na e baby face ni voni swifani tana ni ku lexi n'wana wume lexi xin'wana siku rin'wana xi ni hlolerile ni khome hi tingana njhani nga va ku ri kwaka maphasi six dyambu ri bumerile kwale kusuhi ni xitarata ene vanhu va ni hlonipha le va ni vona va ri mfondisi e mfondisi e na mina ni twa ku nani ri ka nyanga a ye kanoti ah xo ni kuma nga xi twe byala xinhantana xa kona xi vona lexi nga xi na 25 years lexi a ku xinhantu a kumbe ni 25 a xi na kumbe 23 xi ri loko xi ni vona ka ni hundza ka ni ganyula ni xi ni languta na ta le ku xi nyamanyana switsongo ra phumela dyaka xi ku hayi baby eyi umuhle sweswi ni nga hlamuli ku xana tolovela xin'wana xi dloke xiketana xi xa ku fika hikwani kumbe xi lo dra swin'wana kumbe xi dakwe swin'wana eyi ni famba tingana ni languta ni ku a ku na vanhu va swi twaka va ta ni hleko ni hatla ni ku ni famba hi xihatla ni nyamalala ni twa munhu vo ti celela laha hansi ni nyamalala ni ku tiko ri file ni ku tiko ri file va gangisa a ah, masiku lawa vasati va masiku lawa va gangisa a va tlangi ni mhani n'wana wa mulungeni na huwa ni hundza swinene hi malembe ya ku hlaya swinene a ni rilela rilela e mixwana e vavanuna vavanuna va hlayisi e hawu mhani loyi Hey, a hi hlangane hi ta vulavula hey, me, hey, mina ma- maxangu ya ko hey, a hi hlangane kwinikwini ni nga ha yi jikajika ni nga ha yi ni ku wo yini mhani loyi wo yini mhani loyi ni n'wi vona ku ri hayi komixini ku he nga tshineli fambela ku komixini phephisa a ni zonda ni block a ni blokisa xiseleyo swa hi lo hlangana ka swin'wana swa mabizinisi loko a languta sport a ku ri loyi a nga ku va ni kume eh, customer ma yi vo se swa endleka la misaveni va vulavurisa masiku lawa kasi valungu va ri va rhandza va va ku ntima ngopfu fana na va va ku tshukanyana va ri hava vulavuli ku ri munhu va lavelwa ntima wa gorila loko loko u time xigorila um va lava hi va ku ntima swinene va va ri frustrated va hleketa ku ri vo suka hala va kuma nuna wa ku ntima ku fana na baba ni kwela sinanyana va ta va ta kuma ku wisa mayiwa se va rila va rila hinkwako maxangu ya kona hinkwako vuton'wini a ku na munhu loyi a nga riki na maxangu a ku na rixaka leri nga riki na maxangu hambi mulungu hambi mukulu hambi muindiya um eh, hinkwaswo ka swona ya koho maxangu mi swi tiva swo sweleswo ku na maxangu hambi muarabu ku na maxangu ya ku hambi swin'wana yo ka hi nga swi voni varhandza va xikwembu so sathana u le ku tirhiseni minhlupheko leyi mara ku tirhisa ngopfu mavunwa ya kereke tikereke ta mavunwa ni ku tikereke ti pfumelela vuoswi ni vumbhisi tidyondzo ta ku hambuka va ku a ku na munhu wa perfect ni tidyondzo letiya ta ku va ku a ku na tihele ku na tidyondzo leti ta ka jehovha witness va ku tihele letiya hayi bibele yi na mistake laha i gehena i ndhawu leyi va lahlela vanhu va ku fa koho israyele um ndhawu leyi a yi exista khale a va hlukile munhu a fa etihilini mara hosi yesu kreste laha ma n'wi twa ku ri u ri xikwembu xi distroya moya wa munhu xi distroya miri wa munhu ni moya wa yena xi wu lahlela tihilini a swona so va vulavula hi yini wa ku gehena va cinca va ku sirha u va a ri unconscious hosi yesu kreste u ta a hi byela hi mhaka ya divers loyi a ri kwini etiheleni a ri ku tshweyini a swona hi nkarhi wa muxa hi swona elazarus loyi na yelo ku ri valazarus vambirhi ka bibele ne va nga mi phazamisi ku na wa ka old testament wa ku faya paradise ku na lowa ku pfuxiwa laha sireni a hi munhu wun'we ne ko ti fanela mavito lozaro swi pfilo ya paradise no xeso kreste loko a ri laha xihambanweni laha i byele ekhamba leri a ri vambiwe laha ri ku hosi mutsundzuka a ku namuntlha hi ta va hi swin'we paradise fambile xi etilweni paradise xi yisa lexi xi lo hundzuka one minute xi tifela laha xi ya paradise xi yena nkateko wa kahle ma swi vona Se hi lunghisela ku ya tilweni varhandziwa va Xikwembu, a hi fi hi va unconscious, hi nga ha twi nchumu masirheni. Mi nga fambi mi xiyisiwa hi munhu, a swi kona sweswo leswaku munhu u va unconscious. A nga vi unconscious loko munhu a a fa. Loko a huma la ka lexi ku huma moya. a mi swi tivi loko ri mi ri ku lorheni a mi conscious loko mi tlele loko mi tlele mi va mi ri conscious la mi ri no a mi conscious i subconscious mind loko mi ri emilorheni mara a milorheni mi titwa mi ri conscious mi ri munhu haleni la swa i moya wa n'we u nga le ku hanyeni laha mi swi tivi xikwembu xo mi domenstratela ku ri there is life after death mi fa every day mos mi pfuka the following day i ku fa ku fa hi ku etlela mi swi tivi I'm still with Agwetel. Rifu Gwetela. Munhu un'wana un'wana la nga fanga le masiku lo tlela nga a nga fangi moya loko va ku tlela va tla ku moya wa ye wu le ku hanyeni on the other side that's why mbona a humelerile la samuel a ku ni disturbela yina ni tlele ku tlela yini swi va ku moya n'we wa hanya hala kun'wanyana miri wa n'we a wu le ku hanyeni loko mi tlele miri wa n'we wu le ku hanya ku hanya system ntsena tingati ngati leswi hinkwaswo swi nga koho ku hanya ni byongo byongo bya hanya ku mi tirha hi byoho la ka miri lowu la misaveni is a functionality ya n'wina mari munhu va humele lexi ko va functionality xi mbale xi mbalaka xona wa huma jikajika mi twa moya wa n'we mi ku ntivo loko a ri njikajika la xitarateni ma ta ku moya n'we kota ku sensa munhu a ri ku feni hambi a ri kule na wena ku na swilo swa ku tala swi humelela ku loko vanhu lava nga close na n'we va fa mi swi tivi tisayini sayini ta ku hambanahambana swi endla ka njhani why mi kota ku sensa sensa swilo ene mi swi sensa ngopfu mi loveni i mhaka ku moya wa n'we wa u va u sensitive ku tlula loko mi mi ri swona swin'wana ma swi vona milorhweni ku ve swi ta endleka mundzuku mi swi tivisa ku yini ku swi endleka mundzuku i mhaka yini ku na vutomi hala ene ku na time table ya rifu eximoyeni mi kota ku yi vona loko mi tlela kumbe hi ka vision mi vona time table ya swilo leswi nga ta endlaka mundzuku na mundwana because ku na tipulani ta xikwembu ku na tipulani ta sathana leti nga phemitiwa ku na vanhu lava nga ta fa xikwembu xi pfumerile ku ri sathana a fanga va teka hi nkarhi wo karhi that's why mi pfa mi vona loko munhu a ri kusuhini ku fa days before mi pfa mi vona mihlolo mi pfa mi hloleriwa munhu a fa Why? Hi mhaka ku na life outside death, outside this body ene ku na life after death. So ku na tidyondzo ta ku hambuka leti va endlaku munhu a nga chavi, a nga chuhi ku loko o fa u ta ya tiheleni. Vanhu va nga chavi ku tidlaya ni ku tisunga va ya tiheleni. Loko mo tidlaya mina nandzu wa ku tidlayela mahlweni ka Xikwembu mi ta ya tiheleni mi nga tidlaya. Hambi mi hlupheka njhani kumbe njhani mi nga tisungi. ene mi nga vileli hi munhu un'wanyana sungulani mi vilela hi vutomi bya n'wini vinyi ku xikwembu xi mi ponisa mi helela ku mi ta hlula na hlulani overcome the challenges mi nga khati hi ku joyina kereke kumbe mi tsakisa hi tikereke loyi mi nga swi lavi byekaka mara mi nga khati hi ku joyina tikereke maswa mi nga khati hi ku ni landzelela mi ku ya n'wi landzelela a-a hundzukani mi helela u to famba hi rapture to one ene mi nge ni voni ku fana na un'wana a nga temi ta ni koka hi mabaji loko ni famba hi rapture ku ta khoma ni nga voni haya na yena mi to nyamalala kunene ni ngo tlakuku hi slow motion ya ni vona u to vona maburuku ni titanghu swi wa kwala swi sala kwala u te ni nga mbalanga la misaveni misi mi ta famba ni nga mbalanga ni ta ambarisiwa empahla leyi ya mi ya basa Se loyi munhu a hlulekile ku nghena hala ka Xikwembu a nga mbali nguvu ya ku basa. U famba a nga mbalanga then Sathana xi n'wi mbarisa nguvu ya ntima. Mi va careful loko mi lorha mi nga mbalanga mi lavalava ku va ku ri ni swidyoho swo something swi nga tshamisekanga vuton'wini bya n'wina. Nguvu ya Xikwembu yi va yi nga ri kona. Faneke mi tivutisa ku yini mi vona mi mi nga mbalanga laha kumbe mi nga mbalanga miri hinkwawo. nkarhi wun'wana mi nga mbalangi kahle mm, milorha mi nga mbalangi tintangu na swona mi swi tiva swi dangerous swi vula ku ri a mi na gospel ya ku rhula loko milorha mi dloke mpahla mi nga dlokangi bandi la mi swi tiva na swona ku swi vula yini a mi na ntiyiso munhu wa kala ntiyiso kala bandi la milorha loko milorha mi nga mbalangi la um loko milorha mi eh mimbari nguvu ya kubasa i, i garment ya the Russian, Russian National Defense mi swi tiva sweswo leswi hi molora mi ri nyimpini mi khome tlhari kumbe banga mi ri ku lweni mi nga ri na lexiya xa shield xa ku tisirhelela va ri yini hi xisuthu i tab leswaku shield ne ke tag ka sutu ee eh, ya ka re ke tag something le xa ku sirhelela ma xi vona lexiya xa xitlhamu ma xi vona mo lora mi ri nyimpini mi nga na something like that then n'we mi va mi khome tlhari kumbe mi ri kulweni roma mi nga na that protection kumbe mi lora karhi mi copiwa hi minseve mi swi tiva ku ri faith ya n'wehe yi lowu fake mi khongela mi fasta mi hlaya ni bibele mina ri pfumela kahle i va efesa chapter chapter 6 ne ya mi ya hlaya ama ya n'wana wa xikwembu mi faneke mi tshama mi ri na ama mi va va na ntiyiso gospel ya n'wehe faneke yi va na peace iyini gospel ya peace yi va na peace njhani what is peace mi nga vileli loko munhu a nga hundzuki a hi swona mi nga vileli mi nga fositeli munhu ku hundzuka loko munhu fika mi n'wi chumayela mi n'wi ka a nga hundzuki u tshikeni hi ndlela leyi yalowo bibele ri mi n'wi hlohlotela kambirhi a swona titus chapter 3 verse 10 a swona ni ri munhu mi vulavula na mi n'wi encourage kambirhi loko a nga swi lavi n'wi thike yena a famba wa mi faneke mi ti nyika e, e grief a mi ti nyike grief we are not chasing numbers no we are chasing quality hi lava quality ya ku munhu a hundzuka ya tilweni ku na van'wana u nge va koti va tlandle na hosi yesu mhani a ujudas u tlandle hosi yesu axa hi loyi judas u hundzuke ku na van'wana mi nge n'wi hundzuki hambi wo twa gospel ya ntiyiso njhani kumbe njhani se me leswi ni dyondzisaka swona i ku varhandziwa va xikwembu hlaya ni bibele hinkwayo yi helela mi nga copacopi vhese yin'we leyi na leyi na leyi mi ta kanganyiseka